Урукку дьылы Охсуһула уоркатыгар эргэтээҕи дьону этиилээх эҕэрдэтигэр былыргы тылбыт дьылтан мандаатыгар ойор күннээх уола бүтэр уула охтон бүтэр маастаах ойор таххар күннээх орто дойду турук киинигэр туһахта толторугар орто дойду диэн үөскээн төрөөн олорбута эбитэ Бу дойду сиэрэй тириилээх курдук ситэн-хатан эрдэҕинэ, турук киинигэр туохтотон туруорар хаһан көтөҕөн алкымаҕыт үрдүгэр икки кулак харааттаахпыт диэн эрэлэ-бэргэ букатыыр диэн баайаҕар бардарнаах тотугар тохтот олорбута бүтэрин. Бу киһи буоллаҕына сүөһүлээри сүөһүтэ сүлүөтүгэр баппакка, үөл түгэтин үттэ тэпсэ барбыт элбэх баайа алааһыгар буоппакка аан дойдутун харҕара иликпит бу киһи буоллаҕына туоһар туох дьиэлээх-уоттаах туох тэрээһиннээх киһибит диэн диэн одуулаах кырдьахха буоллаҕына тиис мат сиргэлин булан дирдиргэннээх тиргэннэрмит Хотон Маркова Айыылаах Бэрт Матвеевичтэн хас эмэ туох дьиэ туттубут. Киил маһынан килэҕэһинээбит, тууб маһынан туттарбыт, дьирибинэй сиһин үөһэ, дьирибинэй балык сиһин үөһэ силимнээн, Хатыҥ Маркова Айыылаан тиит мас сирдьэллээн, бэс мас биэтэртээн, кэтэҕэлии олорор киһитэ даҕааҕа буолан кэмчитийэн көстөр бодиколор киһитэ уларха буолан улуутуйан көстөр хаҥатчыккалор киһитэ хараҥаччаха буолан көстөр гына дьиэ туттан эргитэн кэбиһэр. Бу дойдуга буоллаҕына бу илиин өттүттэн эргитэ көрөн кээспит кээспит оба илин өттөй буола эрбитэ кыыс Үүнээйбэһиги түүтүн курдук хат, иҥин эрэйэскэт, мастардаах эбэх хотугур дьахталлар хааман иһэллэрин хотох хатык маастардаах эбит. Соҕуру өттүгэр суор көтөр хотоҕойун тыытын туруору тутан хаайпыт курдук суон боһугар тииттэрдээх абатар хааттыгар буолла атыыр оҕустар харчааны хартарыта түһэн туралларын курдук харах хайа хайалардаах эбит Хото өттүгэр буолла кукаабыта, кутуругу түүтүн холбуу тутаахха эппит курдук куутар харатыылардаах эбит. эбит. Бу дойдугу буоллаҕына хабыллар хабартата килбээр киинигэр хааллыбыт партияны адаарык түүнү атаххыбыт эбит Бу тиит барахсан хайа ааттан хантан ситимнэнэн туохтан туймуулалан кимтэн кииннэнэн үөскээбит диэбит диэн аллараа өттүн архара көрөн кээспит буоллаҕына аллараа арсан дуолан оҕонньор аллараа өттүн аҕатын ууһунан арааччылар уу уон боллох оҕонньор тугуттан хомултанытта сибиттэнэ силбэктэнэн

Эбит бу дойдугу кыллаҕана бу мааны аһата дьиэтин олорбутум. Үүмөлдүө дүһүк көлүйэ диэн күөллээх эбит. Үтүө үксүн үксэ алаастардаах эбит. Бу дойдуга буоллаҕына де сүүрэ сүүрбүһүтэ хаала хаамнарчыта хара баһаата бит туох даҕаны иэдээннээхтик байытыттарбыт эбит буолара буоллаҕына биирдэ бу киһи тоҕус тоҕус уон хонугу кыһыл көмүс кырык аатыгар тиэрэ түһэн утуйан болдьоҕуна даҕыппыт быһытаан буолла биирдэ өйүн халлаан иитин саҕата кырдьаҕас кыталык кытатын таһын курдук кылбайа сырдьаҕын эрдэҕинэ ородуттан уордуйан тэллэҕиттэн тэбиэйэн Тыыттыгыттан сытыырхай ойон тура тирээн таһырдьа сүүрээн тахсар. Бу сүүрээн тахсан тирбэтгэллээх тиэргэни сиэрэстээн одуурдаах тоох буорун уҥуордаан түүҥҥү түбүккэ туттуллан түүлээх тэрилин уон тарбаҕына уолуйан биэр тарбаҕынан бэрийэн түөрт тарбаҕына төһүүлээн тохтоон кут